קוק אריין אין פרשת קרח מדרש רבה הייבט זיך אן אזוי ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודוסה ואבירם בני אליאב, ווייטער, ועון בן פלת, בני ראובן. שפעטער, פערטיג מיט די נאמען, מען רעדט שוין נישט פון עון בן פלת, מען רעדט נאר יהוי קרח און דוד און אבירם. ס'האט מען דאך אויסגערעכנט זיין נאמען פון פארנט, דאס איז מען, ער איז דאך געווען פון די קנאקערס, פון די שישקעס, פון די טראבל מעיקערס, פון די שטופערס, נו, וואס האבן געשטופט די פארענטשעס ארויס און אריין, נו שלום, פארוואס רעדט מען שוין נישט פון עון בן פלת סוף סדרה? זאג עס פאר דיינע חברים. ארבעט זיך מיט די קנאקערס דארט און זאלן זאלן זיי הערן דעם מדרש, וואס ענטפערט אויף אזא מדרש? זאגט דער מדרש, א פרוי חכמת נשים באונס א בית, ויבלת און א נארישע פרוי בידיים תהרסנה. א קלוגע פרוי קען אויפבויען א שטוב, ואיוולת און א נארישע ווערט גורם געווען די גאנצע מחלוקת פון קורח זיין ווייב. ס'געגעבן עדות ווי ט'האט אנגעהעצט אה משה רבינו האט מער כבוד ווי דיר שטייט ווי זי האט אים געזאגט אזוי אוין מיין טייערע מאן אויב משה רבינו געווינט די מלחמה איז ער רעבע און דו ביסט אונטערווישער אויב קורח געווינט די מלחמה ער ווערט רעבע ביסטו אונטערוואשער דו בלייבסט די וויידל, סיי ווי סיי, פארוואס רעגסטעך, פארוואס קאכסטע פאר יענעם, פארוואס שוויצטע, פארוואס צוקריגסטעך מיט מענטשן פאר א צווייטן, די בלייבסט ווייטער, דאס זאג איך יעדע מאל, אויב ער וועט האבן א גרעסערע קינוס. און ער האט געווינען די קעמפס, און ער העט האבן די ביעם סענטער, און ער העט האבן די ארמערי די יאר, און ער העט האבן די צימעס הגידין, און ער העט האבן די מערסטע מעשים אין זיין בית החיים, וועסטו ווייטער נישט קענען באצאלן דיין סעלפאון. אויב ער באקומט אלעס, העט ער קויפן הייזער פאר זיינע קינדער, און דו העסט דיך גיין קראצן דיין לענדלארד אראויס פון דא. ביז דער קינד איז באשולדיגט צוויי חדשים רענט! וואס הייסט איך בין דאך ביזי מיט סוועטערס און שוויץ מיטן טלית אויפן פלייץ דער שטערט ח ז אפיקורס! די אויף די איז אפיקורס די בלייבסט אן געלט די גייסט צאלן און דיין ווייב וועט דיך איבערלאזן מארגן ווילסטו נישט קער נעמען פון דיר ביזט דאך א מין בהמה דו האסט דאך א מין ליידיגן קאפ זאלסט דאך גארנישט הערן מענטשן רעדן און וואס ווילסטו אז דו רעדסט פון אים איז ער נישט קיין ליידיגע קאפ? אז דו רעדסט פון אים נאך, ווילסטו נישט קער נעמען פון דיר, יעדע מענטש איז אזוי, אדער פרעגסט א בחור'ל ווי ארבעטסטו, ס'הייסט איך האב א אונס, אונס האמיר געקויפט א נייע וועירהאוז, ווער איז די אונס? ווער איז די אונס? דו ארבעטס ווי א פערד ביי א עושר, ער מאכט מיט דיר שפייז, און ער צאלט דיר, ווייסט שוין אז ער צאלט דיר אפילו, ער גיבט דיר די קאר אביסל צו דרייוון, און אונס האמיר געקויפט. מארגן כאפסטו א שנעל איבער די אונס. קודם האט ער נישט קיין דזשאב. כ'האב א דזשאב ווי? כ'האב נישט קיין דזשאב יעצט. כ'האב א דזשאב זעט מענטשן דמיונ'ען מיין בעל באס. פרעגסטו ווי ארבעטסטו? פרעגט ער ווייסט דו קענסט נישט מיין בעל באס? מיין בעל באס איז א גרויסע עושר. וואס רעדסטו פון דיין בעל באס? רעד עפעס פון דיר. ס'איז די זעלבע טעות איז דא ווען מ'רעדט פון א רבי. פרעגסט איינעם ווער איז דיין רבי? ווער איז דיין רבי נחמן? ווער איז דיין צדיק? ער און ער. זאג מיר עפעס פון אים. פששש וואס הייסט? ס'פעלט נישט קיין חצות? פששש וואס הייסט? גייט אין פעלד א גאנצע נאכט? וואס הייסט? ממש האט זיך שוין פאר. האסט מיר גארנישט געזאגט, דו ווייסט האסט מיר גארנישט געזאגט? ווילאנג דו קענסט מיר נישט זאגן וואס דו האסט פון דיין רעבע, האסטו גארנישט געזאגט! האסטו גארנישט געזאגט!